Wel Iwan, um, cyrraedd gem arall i treiddio, da ni trwad i trydydd rownd uh, Cwpan Cymru. Um, be oedd teimlo chdi am y perfformiad ti ddiwrnod y byn beriw? Um, o'n i'n meddwl bod o'n perfformiad da. Um, do, da ni wedi cyrraedd gem reit convincing, da ni drwad i'r um, i'r rownd nesaf lle, ond um, o'n i'n jyst teimlo bod ni bach yn sloppy bod Bury wedi dod â ni lawr i lefel nhw ac um, just pan da ni'n sôn cyn y gêm am cymryd pride yn y passes um, dyn nhw'n di cyrraedd o A to B dyn nhw'n di, di passes yn di sticio ond fedrai'n fedra nocio rogi a mae ma, da ni'n sgorio pedwar gol um, mae'r Welsh Cup rhywbeth special i'r clwb ac um, mae'r hogia wedi cael ni drwad so pob glod iddyn nhw Reit, um, gol gyntaf heddiw, Darren, um, mae ar ei ail um, tyn wan. Mae ar i ffordd yna wan. A nath o gymryd y gol yn dda ynddo? Do, ta, do. Um, nes i singlo darn allan yn yr, um, yn y pre-match uh, team talk lle. Um, dwi wir yn meddwl yn, yn ddiweddar lle bod yr, yr work rate mae'n neud off y bel um, yn ddiweddar yn, yn just ffenomenol. Um, mae Darren i gyd am trickery a, a ffindio pocedi a creu gols a sgorio gols, ond mae'r ma ffordd, os di'n colli bel, os di rhywun arall yn colli bel yn, yn lleoliad fo 'lly ma' y gwaith mae o'n roid y i fewn i i ddwyn y bel yn ôl yn ffantastig so yy ia i dar gicio mlaen fan ac yy cario mlaen ar y Gold Trail. Ia. Yym sut ma'r yym s- sut 'dach chi 'di treinio bach chi wsos yma Ifan? Cos dwi'n gwybod yym oedd yr oge 'dach chi'n siarad reit o dechrau, ond be 'di'r gwaith 'dach chi 'di wneud trwy wsos chi? Yym o'n i'n jyst teimlo 'dan ni 'di cael chydig bach o disruption efo'r efo'r collad yn Port 'lly ac yym ac yr yr shift o' rai' ni roid yn Tee En Ess 'de o' raid ni fatha cynsyrfio en- yy egni fan 'na 'lly a gan bo' nw'n full time a yym athon ni nôl i basics nathon ni newid yy y noson training 'lly ac jyst i roi chydig bach fwy o recovery iddyn nhw yym a 'dan ni yn tracio nhw yn yn y cefndir 'lly neu' siŵr bo' nhw'n neud petha'n yn amser nhw'i hunan yym so yy o'dd y training lle oddon ni nôl i possession boxes cadw bêl two touch one touch wedyn athon ni fewn i i chwarae drwy llinellau 'lly a wedyn tracio runners so mae pawb yn pigo partner a, a tracio runners os di partner nhw'n sgorio maen nhw'n gorau mynd allan i, uh, o'r gêm i wneud suicide runs tra mae'r gêm dal i fynd ymlaen wedyn maen nhw'n gorau dod yn ôl i fewn i, i, i pigo i dynion lly so ia yeah. yeah, um, oedd y tempo Yy intensity grêt yn training ac o- na'm doubt bo' ni'n mynd i guro'r gêm heddiw 'ma regardless o'r perfformiad. Ac yym be' odd yr tîm yy be' ne' be' odd y syniad tu ôl i rhoid run-out i Liam y gol yym ugen munud dwytha heddiw? O dach chi gwbo be'? I- pob clod i Ramsey f- fo nath suggestio fo half time yym ma' Liam 'di bod yn yn patient yn y yn y cefndir 'lly ag yn chware ar nineteens ag yn barod ac yn isio chwara yym ond 'di o byth yn cwyno. Um, a chwarae teg i Ramsey ddoth o fyny at fi half time a dweud pam ni ddim rhoi go iddo fo yn, yn y second half. A mae, mae y ffordd mae o'n siarad drwy gem Liam lle mae'n ma, ma, ma quality mawr gyda fo um, ond ar i chi weld eich hunan y sef nath o teg at ddiwedd y gem mae, ma gyda fo bob dim i fod yn gol, uh, golgeidfa da 'Na fo, a wedyn g- g- fedrai'm gorffan hwn ŵan de, heb gofyn i chdi am yr haircut newydd, y new look Iwan. Ia. Yym be' 'di hanes o t'od o hwnna Iwan? Yym ia o' 'na ma' ma' ma' 'na engineer yn gwaith yym mae o mae o'n ista wrth ochor fi a ma'n ma' reit partial i'r i'r gwin 'lly ag yy ma' gynno fo drwyn coch a bo dim a yym udodd o un un diwrnod ta chwech wsos yn ôl yn gwaith bod o'n mynd i fynd yn sobor am am October 'lly i i hel pres i Macmillan So nes i just dweud off the cuff, um, no way ni di neud hynna, ti licio gwin gormod. Os ni di neud hynna, na i siafio am hen. A wedyn nath o just cael ei ddal ar yn yr office gyda ni lle, a wedyn dim merchar dwytha, roth ni i raigo ar y ffôn lle a gofyn os, os oedd o wir, a nath i confirmio bod dim o rhaid i gwall o doff. Ond chwarae teg, ddod i hel 600 i, i Macmillan, lle sydd yn bwysig. Na fo. Oce, okay. diolch i chdi o'na, da iawn am y buddugoliaeth iddo. Na, diolch o, diolch i chi.